тамашачылар Сүнмәс йолдыз яктысы проектында кысаларында мәктәп укучылары белән дәрес очрашуны башлап җибәрәбез. Бу ел театрыбыз өчен вакыйгаларга, юбилейларга бик бай ел. Шуларның иң мөһимен әйтеп үтәсе килә. Татар театрына нигез салучыларның берсе данлыклы режиссер Зур күренекле драматург, талантлы артист Кәрим Гали улы Тинчуринга 135 ел була. Бу бик зур вакыйга. Әлбәттә, без моны бик зурлап билгеләп үтәчәкбез. Һәм шул уңайдан инде бүгеннән үк без кайбер проектларны, э, чараларны тормышка ашыра башлыйбыз. Инде менә күргәнегезчә, беренче матур чарабыз башланып та китте. Әлбәттә, бу дәрес очрашу безнең шәһәребезнең мәктәпләр, мәктәп укучылары белән барачак. Шәһәребезнең төрле мәктәпләреннән укучылар катнашачак. Һәр җомга көнне 13 сәгатьтә туры эфирда барачак дәрес. Һәм шулай ук шушы дәрестә безнең инде билгеле шәхесләребез, сәнгать әһелләре, хөрмәтле артистларыбыз да катнашачак. Кыскасы, дәресләребез бик эчтәлекле, файдалы һәм укучылар өчен кирәкле булыр дип көтелә. Ә максаты нидә дигәндә, әлбәттә, безнең бурычыбыз биек шәхесләребезне үсеп килүче буынга танытырга тиешбез. өйрәтергә тиешбез, күрсәтергә тиешбез. Һәм шулай ук инде без укучыларыбызны театр сәнгатен яратырга, театр дөньясын яратырга, аңларга да чакырып калабыз. Шулай ук инде менә шушы укучыларыбыз арасыннан

Рабит ага, бүгенге дәрестә инде менә безнең хөрмәтле кунагыбыз республикабызның һәм инде шулай ук шәһәребезнең унөченче мәктәп укытучылары, укучылары дәрестә катнаша. Хәерле көн! Инде менә 13-нче мәктәп дигәч, сез безгә чит түгел, сез безнең театрыбыз белән бик җылы. Сез безне алайга да түгел, э, Фидамировка кызы. Әле бит менә безнең шундый зур фестивалебез бар, Кәрим Тинчурин иҗатына багышланган. Ул кабызган утлар балкышы. Хәтерем ялгышмаса, 16 елдамы, сез зур бүләккә лаек булдык, шул конкурста катнашып шулай бит. Әйдәгез әле сез әле сүзне сезгә бирик. Әйе, сез бик дөрес әйтәсез, әлеге Тинчурин театрын бик яратабыз. Әле менә күптән түгел генә үземнең укучыларым белән сүздә булды. Бер спектакльне барып карыйк әле дип үзләре миңа тәкъдим ясадылар. Әлбәттә, 16 2016 елда без Ут кабызган Ухар балкышы исемле конференциядә катнаштык һәм бик зур бүләккә лаек булдык. Минем бер укучым шушы театрга килеп, спектакль карап, шул спектакльдә күргәнне рәсемен искә төшереп, гран-прига ия булды. Караган спектакльдә рәсем төшерүгә шулай бит. Бик дәрәҗәле бүләк. Дәрәҗәле бүләк бирделәр.
Һәм тагын бер укучым Шул әсәр буенча сочинение язып икенче урынга лаек булган иде. Менә бит. Менә бүгенге көнне бу укучының сеңлесе очрашуга килде. Менә Хасанова Адилә эшләгән иде ул эшне. Бик тә шатбыз. Ә Ул кал- укучы чыгып китте инде хәзер. Ул укучы мәктәпне унбер- тәмамлап. Тугызынчы класстан китте. Ә бу гран-прины алган укучы быел унберне бетереп кешеләр. Әйе, тагын бер кат күрсәтергә, шул безнең бик бәлле Миркәрим, бик зур бүләк инде бу шулай бит. Э, Тагын бер кат әле ул шундый матур итеп яна да. Менә сәтте балап шундый зур бүләккә лаек булган егез. Аннан соң бит әле шушыннан соң без әле хәерле иртә тапшыру белән сезнең мәктәптә дә булдык шулай бит. Балалар белән матур очрашу э, узган хәтердә. Ярый, рәхмәт, уңышлы булсын. Инде э, дәресебезне дәвам итәбез. Э, алда да сезне уңышлар көтсен. Безнең фестивальләрдә катнашырга язсын. Рабитага сүзне сүзгә бирербез инде. Э, безнең бу дәресебез инде Кәрим Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗатына багышлана. Һәм инде менә чынлап та беренче инде бала чагыннан башласак дөрес булыр, укучылар өчен кызык булыр дибез.
Бала чагыннан башларга кирәктер инде аны, чөнки ул бит авыл баласы. Авыл баласы һәм хәлле гаилә баласы. Аларны ике катлы таш йортларга саналган гаилә инде. Ләкин алар кулак түгел, чөнки кулак бит ул кешене җигеп эшләтә, ялчыларны эшләтә, эксплуатирует диләр иде сезнең шәһибе. Ә алар бер генә ялчының да хезмәтеннән файдаланмаган. Үзләре эшләгәннәр. Малайлары хезмәтләр ие, шуны эш, эш кешесе буларак кулланган ата балаларын шуны белеп үскәннәр, Тинчурин да шул ук вакытта, ләкин Тинчурин шушы эшчән җегетләр арасында, абыйлары, энеләре арасында башкачарак Холыкта була. Ул белемгә омтыла, җиргә генә, җирдә генә каласы килми, авылда гына каласы килми, ул сәнгатькә омтыла, укырга омтыла һәм әтисеннән рөхсәт алмыйча, әтисе риза түгел аны укуына. Монда ир кеше кирәк, җегет Болы кирәк. Э, Фатихасын алмыйса чыгып китә әнисе ярдәмендә. Әнисе аның укымышлы, мулла кызы. Э, фотоларын да күрдегез сез. Тинчерен төшергән фотолар. Әтисен дә, әнисен дә ул төшергән. Театрда төшергән заманында. Э, шулай иттереп, ул Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керә. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә ул вакытта Бакый Урманчы да укый, Нәкый Исәнбәт тә укый ул вакытта. Менә шулар белән бергә, ләкин ул мәдрәсәне ташлап чыгып китә, дөресен генә әйткәндә, мәдрәсәдән куылган шәкертләр дип аталалар инде алар. Ние? А? Мәдрәсә тәртипләреннән зарар. Әйе, ул мәдрәсә ул кадәр тәртипсез дә булмаганнардыр алар. Кемдер тәмәке тарткалаган инде шәкәргә рөхсәт ителми име. Аннан соң анда сугу булмаган инде. Ләкин кайбер хәлфәләргә пародияләр, хәлфәләрдән Э, спектакльләре теге тамашачылар КВН дип әйтик инде. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе. Шундый эшләр өчен һәм сәясәт буенча теге. Мәдрәсә тәртипләреннән риза булмыйлар. Фән, ягъни заманауи фәннәр кертергә тиешләр булып чыга инде. Э, чит ил, чит телләр анда математика, геометрия, астрономия. Менә шуларны таләп иткән булсалар кирәк һәм аларны мәдрәсәдән сөрәләр. Ну, үзләре дә телеп китте дисәң дә ярый инде. Менә шуннан соң инде ул бу укуын тәмамлый алмый, и сәнгатькә кереп китә. Пьесасын яза. Пьесалар бик күп пьесалар, 30лап, 30 Ныклап мәшһүр пьесасы бар аның сездә программасы да бар әйтәме бүгенге көндә дә аның пьесалары бара бу театрда да бара башка театрларда да бара ә менде драматург мәсәлән балаларга сорау бирсә укучыларга менә кәрим тинчуин спектакльләре кайсы театрларда бара менә караган кыз бармы я булмаса Исемнәрен әйтә аласыңмы? Менә Камал театры шулай бит данлыклы. Камал театры, Тинчурин театрында ә, нинди әсәрләрне әйтә аласыз? Безнең репертуарыбызны бизәгән әсәрләр. Караганыбыз югы бит. Хөрмәтле Фидания Рәфнат кызы, сезгә инде бу турыда тагы бер кат өстәмә дәрес үткәрә кирәк булыр. Шулай менә безнең театрыбызда да бүгенге көндә репертуарыбызны Назлы кием, э, э, Сүнгән йолдызлар спектакльләре. Бу кешеләр әйтмәделәр, шулай шул шәл киткән балалар килде. Ярый.
Менә алдагы вакытларда килергә язсын сезгә шулай бит. Яхшы. Аннан соң инде әти әнисе турында да Рабит ага әйтте шулай бит. Сез безнең музейда булдыгыз, күрдегез, таныштыгыз шулай бит. Һәм инде алда әле күбрәк танышырбыз сезнең белән. Сүз сезгә Рабит ага. Ләкин
Али аның атышының исеме Гали дип языла, Али дип укыла. Мишәрчерәк бит инде ул, чөнки Мишәрстаннан. Барыбер Алине кулга алалар. Малайлары белән бергә инде. Бик җончып кайта ул сөргеннән. Бик хәерчегә калдырдылар бит инде, сыртларын тартып алалар. Заһидә Патинчурина белән өйләнешкән булалар инде ул вакытта. Ул аларда яши. Аларда яши да, аннан соң авылына кайтып китә. Аның әнисе дә э, Тинчурин гаиләсендә, Заһид апа Тинчурина гаиләсендә яши. Алар тәрбиялиләр. Э, олы авырудан вафат була, монда җирләнгән. Э, ә Али Әфәнди инде ул үзенең туган авылында җирләнгән. Менә шулай иттереп аны куәтле кулак булмаган, кешеләрне эксплуатировать итмәгән, үз көче белән генә тапкан малларын талап, аны шәгенгә сөрәләр һәм монда кайтып егыла. Кияргә киеме дә юк. Тинчурин карый. Тинчурин вакытта бит мәшһүр драматург, режиссер, актер. Аның эш башын бик әйбәтләп кенә карый ул. Әле инде аның бит теге э, крестьян психологиясе әлинең инде. Менә шушы кайткач, шушы бөтен тинчүрен биргән киемнәрнең бөтенсен киеп кайта ул. Кешегә күрсәтергә. Бер җылы берәм берәм генә киеп булмый. Пышлыгып кем әйтмешли. Ух, вах килеп, имә анда халаттыр, костюмдыр, анда э, э, башка нәрсәләрдер Э, шушы крестьян психологиясе менә мин сез мине толадыгыз әле мин һаман да бай яшим дип әйтәсе килгәндер дип уйлыйм инде әйе э, шундый хәл булды инде ә заһида апа монда җирләнгән тинчуринның кабере Билгесез, ләкин ул кайда Архангел зиратында ул җирләнгән, ләкин аның сөякләрен кем таба, кем белә, кабере билгесез. Заһидә ханым үләр алдыннан әйтте миңа. Менә э, Кәрим Тинчуринның кабере юк. Кәрим Тинчуринга китерәсе чәчәкләрегезне минем каберемә китерерсез. Анда язылып та куелган. Мин яздырдым име. Шунда ул өч исем яздырырга кушты Заһида апа. Атасының исемен, Кәримнең исемен һәм үзенең исемен. Ә анда да итагат, культура дигән сүз белән бая дәвам иткәндә, бит. Кәримнең исемен дә инде, әтисенең исемен дә, Шахбаз Гәрәй, ул бик хөрмәт, ул бик зур кеше була. Статский советник. Өчесенең дә. Менә хәзер Тинчурин театры ул каберне карап тора. Анында да төзәтелгән хәрефләр, алтын хәрефләр белән, кара хәрефләр белән язылган. Шул чәчәкләрне Тинчурин, Тинчуринга да китерәбез инде, Тинчуринага да китерәбез. Менә шундый язу Язмышлар шушлай. Ләкин Сәйдәш белән сез тин сөйләм музей бераз. Бөтенесе уртак фотолар. Дөресен генә әйткәндә, уртак фотолар. Мин заманында әйткәндем, әйдәгез болай эшләгә дип язып чыктым, матбугатта язып чыктым. Мирамис Денченко һәм Станиславский исемендәге театр бар Мәскәүдә. Имени Немировича Данченко и Станиславского бер театрга. Әйтәм, әйдәгез без дә шулай эшлик. Тинчурин Сәйдәш исемендә булсын бу театр. Чөнки аларның иҗаты аерылгысыз. Бөтен булган музыкасы, дөрес дөресен әйткәндә инде театр э, спектакльгә язган музыка Сәйдәшнең Тинчурин спектакльләренә. Тинчурин яза тора, ул музыкасын яза, менә шул кадәр алар бер-берсе белән име ярашып эшлиләр. Бик матур килеп чыга ул музыкаль әйберләр, бөтенчә име. Зәңгәршәл әйтик анда, ил драмасы яки анда башка чөнки менә бу бу моны музыкаль театр итәргә кирәк, оркестр бирергә кирәк, зур итеп Нимә? Һәм ул э, Кәрим Тинчурин һәм Салих Сәйдәшев исемендәге музыкаль драма театры булсын иде дип мин язып чыккан идем. Әйбәт булыр иде, әлбәттә. Һәм Тинчурин язган әсәрләрне репертуарда һәр вакыт тотарга кирәк. Менә минем язган пьесам да бар Заһидә Тинчуринда да. Бу театрданың папкасында ята ул инде. Әле аны уярга алыну шул юк. Уелыр дигән

Атасыннан качып китә, шул Мөхәммәдия мәдрәсәсенә керә. Әтис, әнисе җибәргән акчага яшәгән ул башта.
Әле болай да ди, бу акчаны мин сиңа ди кире кайтарырмын ди, шулай бит. Әйе. Аннан кызыккан дип чыга. Бер заманны 1914 елны бөтен дөнья сугышы башлана. Шул монда Кәрим Тинчурин инде эшләп ята. Инде 10 елда ук инде беренче әсәрләрен куйдыра башлый бит инде. Шуннан соң боларның күрше авылына кайтып төшә бер солдат, жараланган солдат беренче зәндә сугышында. Кәрим Тинчурин марҗага әйләнгән дип хәбәр тарата. Хәзер бөтен дөнья и шуннан бу әнисенә килеп ирешә дә ышанмыйм минем кәримем мөхәммәд кәрим дигән ул мөхәммәд кәримем марҗага өйләнмәс дип күрше авылга җәяү китә җәяү китә дә бу солдатны эзләп таба да син нәрсә сөйлисең юкны сөйләмәсең үз күзләрем белән күрдем ди Менә туйларында булдым ди, сыйландык ди, бик зур туй ясадылар ди Марҗа киленең белән ди. Шуннан хәзер бу моңа ышанмый да әнисе чыгып китә Казанга бер авыз сүз урысча белми. Поездлар белән бара бара бара Казанга килеп җитә. Юлда сораштыралар инде татарча белгәндә. Урысча, урысча белмә, татарча белмәгәннәр. Куда едешь? Казан. Кому едешь? Сын. Шушы ике сүзне генә бу. Килеп җитә бу. Килеп җитә дә хәзер театрны таба алмый инде ул бит килеп төшә вокзалга. Килеп төшә дә шуннан барабыз дигән сүз. Ат җигү, ат җигеп кешеләрне ташыйлар таксист буларак. Бу барабыз дип атала. Барабызмы абзый? Барабыз әйдә, утырып киттек. Барабыз. Бу ул такташлар заманында барабыз дип аталган. Таксине бүгенге көндә дә барабызмы дип әйтергә кирәк. Шуннан барабызга акчасы булган инде аның анда бит. Запасы чыкмагандыр инде. Кая алып барыйм, әби, ди, апа, ди инде теге. Менә ни, Кәрим, Кәрим Тинчурин ди. Ә, беләм мин аны дип, туп-тура алып китә, театрга китереп куя. Театрга китереп куя да, Кәрим хәзер бит инде марҗа таптыра бит инде кирәк бит. Килен, өйләндеңме, юкмы син? Дим. Аннан соң бу Бу ялгыш булып килеп чыга. Бер рус пьесасын уйныйлар тәрҗемәдә. Анда Кәрим Чүнчерин болгарскияга өйләнә теге рольдә, спектакльдә. И алар үсәләр, нитәләр шунда кем әйтмешли. И файда файда теге самашачылар үз акчаларына ашыйлар. Тинчуриннарыбыз ашата инде моны диде. Анда ди үз акчасын аларның туенда үз акчаңны түләп ашыйсы икән ди. Теге солдат әйтә. Шулай торып аңлашыла, бу болгарская, Гөлсем болгарская булып чыга. Бер нинди аны хатыны да түгел, ул спектакльне чын барлык дип уйлаган, беренче мәртәбә күрә бит. Менә шундый бер ялгышлык килеп чыга. Кәрим Марҗага өйләнгән дигән. Спектакль була инде. Шулай да

Менә мондый, мондый көрәк куллы Али менә болай утыра име. Ул мужик, ул куәтле, ул көчле, име, ул име, менә хуҗалык алып бару турында гына уйлап утыра. Ә Тинчеренең әнисе королева, патшабикә, чикереп карагыз. Ул мужигының хатыны, Тинчеренең әнисе, ә шаккаткыч аның утыруын күрсә, Ул киемен күрсә, элек бу портрет шул гүзәл, кыллы күренеп тора. Һәм куәте бар бу хатынның. Ул шушы кадәр усал иренә каршы чыга алмас иде, Малазин яшереп җибәрә алмас иде. Һәм ул аны дөресен генә әйткәндә Кәрим Тинчуринның атаклы булуында аның әнисе ярдәм иткәне күренеп тора бит инде. Әтисе дә соңыннан аңлый, нидән, сөргеннән кайтканда. Ләкин әтисе белән Тинчуринның арасы бик киеренке була. Чөнки менә укырга җибәрмәде бит. Заһидә Пашулар арасында бөтерелеп йөри инде, Кәрим исмәсен яхшы. Бер җылы сүз әйт инде әтиеңә, ул бит сиңа әти кеше, аның ни гаебе бар ди. Юк, Заһидә кыстама ди. Зәйдә ди буна. Заһидә ди. Зәйдә мишәрчә. Юк, күңелем эреми ди. Менә шушындый теге күңеле каткан була инде. Ну нишләтәсең, мужикның да инде үз хәле хәл бит инде. Хуҗалыкны алып барырга кирәк. Аны да гаепләп булмый. Ләкин ул үз башын карыян. Бүтән тулысы белән үз башын карый.

Укучыларга нинди әсәрләр киңәш итәсез?
Үз тәҗрибәгездән чыгып. Ә? Үз тәҗрибәгездән чыгып.
Карга инде. Әйе. Укучыларга нинди әсәрләр тәкъдим итәсез бүгенге көндә? Ул сезнең программагызда бардыр бит, укытучыларыгыз да бирә торгандыр бит. Мәсәлән, хәзер мин э, э, сезгә әйтә башласам, сезнең вакытыгыз булмаячак. Кол галине өйрәнергә кирәк, өйрәнеп чыгарга кирәк кол галине. Ул, ул бит ул бит ул ни ул бит ЮНЕСКОга кергән әйбер ул инде. 12 13 гасырда язылган, 1212 елда Йосыф Сөләйга язылган иде. Русларда андый әдәбият юк. Ә, шуңа күрә ничек белмибез без, шуңа күрә җырый гана. Ничек менә хәзер сез пароходта барасыз дип, менә ни дип бетердек, мәктәпне бетердегез дип, башка чит ил кешеләре белән аралашасыз. Ә кемнәр алар татарлар? Нәрсә дип җавап бирәсез? Ал нинди әсәрләре бар ул татар халкының? Нәрсә дип җавап бирәсез сез? Сез беседа кем әйтмешли, әңгәмә корасыз икән. Колгали, ә кем ул Колгали? Колгалинең биографиясе бар. Колгалинең әсәре бар. Менә шаккаткыч әсәр ул име. Еллар буена, еллар буена саклап кулъязмада сакланган. Җигерме бер экземпер әле аны Татарстанда табылган, Башкортстанда, Кырымда, э, Бакуда табылган кул кул язмада китап йөргән. Менә шушы китабы бар безнең. Ә нәрсә турында ул кул али? Нәрсә турында ул? Э, э, Йосыф белән Зөләйха. Нәрсә турында? Эчтәлеген хәт белегезгә кирәк. Менә иң беренче минем сезгә әйтеп үткән. Иң беренче. Ичмәсәм, истәлеген белергә кирәк. Нәрсә турында ул? Йосыф, Зөләйха турында әлбәттә. Аларның катлаулы мәхәббәте турында. Аңлашылмаузылыклары турында. Аннан соң аңлашылмы э, э, аңлашалар алар иде. Ул бит фәлсәфи әсәр. Тарихны белдем дип әйтеп булмый Йосыф белән Зөләйханы белмәсәң. Мәсәлән, русларның име, менә мен әйттем, 10-нчы гасырда яшәгән э, автора билгеле, ә русларның кайчан ничәнче гасырда яшәгән беренче шагыйре. Әйтегез, сез русчаны да белергә тиеш бит инде, русны да. Кем беренче шагыйре? Ничәнче гасырда яшәгән рус шагыйре? Ә? Менә сезгә икенче дәрескә ирешенде руслар. Кем? Кем?
Пушкин бит әле ул бүген генә. Пушкин бит ул бит 37-нче елда гына үлгән 19-нчы гасырда. Бүген менә капшап карарга кирәк. Ә бу 13-нче гасыр. Пушкиннан алда нинди шагыйрь булган? Ну, Аксаковлар булган, анда егет Жуковскийлар булган. Ә кем? Кем ул беренче урыс шагыйре? Без баймы, әллә ул э, үзенчә урыс баймы? 18-нче гасыр балакайлары. 18-нче гасырда Антиох Кантимир дигән урыс шагыйре була. Антиох Кантимир, Кантимир дигәннән белеп торасыз татар фамилиясе. Кантимир дигән урыста юк.

Күпме аерма? Чөнки бездә 13-нче гасырда мәшһүр бөтен дөньяга данлыклы поэма язылган. Поэма в стихах кем язган беренче рус шагыйре? Кем? Кем? Җәйрек юри әйтмиләр болар инде. Беләләр алар, беләләр. Беләләр инде оялалар. Беләләр.
Каушыйлар инде. Җегетләргә карарга берлә ялмыйлар, бейем балалары белә. Пушкин әлбәттә. Нинди поэмасы бар инде аның?

Менә күпме бит. Без руслар культураны татарларга без культура бирдек дип мактаналар. Шиш. Әнә кайдан килә безнең культурабыз. 13-нче гасырдан килә. Рәхмәт, Рабит алла, шулай бит. Э, Укучылардан сорауларыгыз бармы? Әйдәгез, кыен соралагыз.
Әйдәгез. Менә

Фәнил Чуриның тормыш иптәше Сабитә ханым белән соңгы елларда бик тыгыз мөнәсәбәттә була. Заһидә ханымны тәрбияли, карый һәм соңгы юлга да озата. Ул әйтеп тә үтте инде, Рабитага сүз сезгә. 83 елны мин аңа шалтыраттым. Ул мине бик теләп кабул итте. Аңа инде

Шуннан мин имә дәфтәр алып килгән идем. Дәфтәр алып килгән идем. Яза барам. Яза барам. Ләкин аны бит өлгерергә кирәк. Баш хәрефен куям да, сызып куям да, соңгы хәрефен куям сүзне. Скоропис уйлап таптым үзем. Тамгалар, скоропис. Тиз язу. Шуннан мин 4 сәгать армый. Мин арып беттем инде. Ба, кан басымым күтәрелде. Армый, 90 яшьлек әби имеш сөйли дә сөйли, сөйли дә сөйли. Мине бүлдермә. Бүлдерсәм мин кире кайта алмыйм ди. Кызык. Бүлдермичә тыңлап утырырга мәҗбүр. Шуны 4 сәгать тыңлап утырам да. Өйгә кайткач мин хәзер бу хәрефләрне онытачакмын бит. И, ана колакта да бар бит әле. Акка күчерәм кеше танырлык итеп. Тагын дүрт сәгать утырам, сигез сәгать. Сигез сәгать бер... Аннан соң инде компьютерлар барлыкка килде. Менә, менә мин моның хәтле китап чыгардым. Заһида Тинчурина турында да әйме. Җимерелгән бәхет дип атала ул роман.

Аның иш- э, Кәрим белән ничек танышуы, Кәрим белән ничек тормыш итүе, Кәри- Кәри- Кәримне ничек озак көтүе, Кәримнең үлем хәбәре алуы турында м, э, һәм балалары булмавы турында, ни өчен балалары булмаганлыгы турында да сөйләде. Э, б- Аларның уртак баласы юк бит, кызганыч. Ул ачлык юлны йөкле чагында урамда Ташкентка барганда, Ә? Ташкентка барганда.
Ташкентка барганда аның баласы төшә дә шуннан соң ул ана булу бәхетеннән мәхрүм кала. Э, Бик балаларын бик яратыр. Минем минем минем балаларымны бик яраталар. Балаларымны Әбу Бата берәү генә Нурбәкне яраталар. Нур э, җиңгәгез минем хатыным Тормыш иптәшем түгел, хатыным. Туп тулы матур кешеме бар аның? Минем хатыным. Ул теге жена моя портянка дигән шикелле түгел, хатын менә великолепный векта төрк фильмы карадыгызмы? Кадын, кадын диләр. Патшаның хатынына кадын. Хатын диләр. Менә э, Заһида апаны инде мин байтак байтак ниләр җиңгәгез белән белән мин балдыз аны карап торды ул инде соңыннан йөри алмый башлады һәм э, ул безнең кулда вафат булды ә беләсезме бер әйбер сөйлим әле чурт с ним тегеләре балдызны калдырып киттем хәзер инде саташа башлады врач чакырдык врач әйтә Озак тормас ди. Минем әни дә шулай булды ди. Озак тормас ди. Мин кайтып киттем инде, бераз ял итермен дип, балдызны калдырдым. Бер заманны йоклап ятабыз, сәгать берләр тирәсендә булды микән? Бер песи тышкы яктан теге менә бу не тышланган ишекне тырный, мяу дип куркыныч тавыш белән кычкыра песи. Шуннан соң бер заманны не Карасам, мәчет тора. Менә шулай да караган тик тора. Пух, дим тегендә, тегендә бара да тик тора. Ана кереп җавапты, тагын тырный, тагын тырный, тагын тырный. Җиңгәгез әйтте, Сафина апа китеп бара диде. Шуннан соң инде мәчене ныклап куып җибәрдем дә мин. Тагын да чыктылар куяткан идем. Күрше Саша әйтте, бас телефон. Минем телефон юк. И Балдыз әйтә, Заһид апа. Мин әйтәм, авызын бәйлә, күзен йомдыр, күзе йомылмаган булса, бер күзе йомык түгел яның, анда бер, бер күзе ачык кала. Ашаганда бөтенесе дә ачык кала, кипкәннән соң ябылмый кала, шуңа күрә тәңкә куялар. Кеше карап ята бит инде, куркыныч бит. Тәңкә куялар. Мин әйтәм, алай болай булса, тәңкә куй. Биш тиенлек. Аны мин киендем дә чаптым. Такси яллап. Заһид апа әле суынмаган иде. Байтра ул китте. Э, ә, Сабынлашканда синең кулда, сезнең кулда үләм икән. Дип әйтте ул. Ул зиһенендә иде. Бик, бик күп күргән. Менә тагын бер сөйлим әле. Заһидә Тинчуринаның хәбер ташында язу укырсыз, анда бар, теге, теге музейда да бар. Намуслык, тугрылык ул, ул син Намсыз турылык дигән имам. Бу минем сүз. Мин үзем яздырдым аны. Ләкин ул әйтте, Тинчуринның исемен керт, әтинең исемен керт, үземнең исемне керт дип аның әйтүе буенча ташка яздырдым. Гарәп хәрефләре белән бик матур итеп яздырдым. Менә нинди кыенлыклар күргән. Шуны аннан соң кара чумаданын саклап кала КГБшниклар, НКВДшниклар да. Шунда сакланып калган аның теге пьесалары булыр булмас теге кагазьләрдә генә инде анда. Моны чакыралар, эш эш эшкә урнаша алмый. Дошман халык дошманы хатыны. Э, урнаша алмый. Педагогический белеме бар. Гимназия, патша заманында гимназия бетергән француз теле белән э, э, әдәбият укытучысы ул име. Чакыралар. Сез нигә кияүгә чыкмыйсыз? Ну, мин иремне көтәм. Ирегезне көтмәгез. Ул зиракка китте дигән. Зиракка китте дигән сүз пух дигән сүз. Шуннан соң исемегезне алыштырыгыз, эш табасыз. Нишләп мин исемне иремне э, фамилиясен алыштырыйм ди. Алыштыр, алыштырмый. Ә күпме язучыларның хатыннары име ирләренә э, теге э, шикләнә башлаганнан соң моментально алыштырып бетерделәр. Яки кияүгә чыктылар. Бу кияүгә чыкмады, алыштырмады. Менә шундый батыр хатын. Ул тыйшчасный уроклар биреп инде тамак туйдырган кеше инде ул. Әйберләрен ватып бетергән инде җулда. Аннан сугыш сугыш башлангач куалар Казаннан. Халык дошманын куалар име. Аннан соң бөтен тикшерүнең әйберләрен, анда име Кытай фарфорларын бөтенесе ватылып бетә, анда дөресен әйткәндә китеп кытып кала име. Югалып бетә күбесе. Күбесен урлаганнар, ачкыч яратып кергәннәр авыру вакытында име. Байтак кына әйберләре дә югалды аның. Шуннан менә тугрылык, намуслык дип әйтеп язуымның минем шул име. Ул э, бик тугры хатын иде. Без беләбез, мәсәлән, анда бит Хәсән Туфанның хатыны. Халык дошманы дип алып киткәч, ул 16-17 ел утыра. Луиза Салихаскарова аның хатыны, артистка, шушы театр артисткасы. Үзенең канын тапшырып, донор буларак тапшырып, шул акчага ипи алып, Хәсән Туфанга ташый. Тегендә ашатмыйлар бит, ашка үләләр әлбәттә. Шуннан соң Идегәй дигән малае була, яңа туган, димәк, Идегәй шул ашау җитмәгәннәрдән күрәсең инде үлә. Туфан төрмәдә чакта. Ә кыз үсә, кыз үсә, олы кыз, олы кызы үсә. Бу кайтып төшә, Луиза үзе вафат. Кайткач каберенә бара, менә алкалары дигән шигырен беләсез бит. Әйе. Аннан соң шигырь китә әнинең, туганың бит. Син бит мине үз каныңны түләп, минем җанымны ялгагансың ди. Рәхмәт әйтә хатынына. Ә кыз белән кыз белән килешә алмыйлар. Кыз бит аннан башка үсте һәм гомер буена халык дошманының кызы дип кыерсытканнар аны бит. Шуңа күрә анда отрицательный отношение к своему отцу. Аны да аңлап була торгандыр. Алар аңлаша алмадылар да Туфанага ташлады да чыгып китте. Квартираны калдырды. Заһидә ханым гомере буе иренә тотрыклы булып калган. Менә тагын берничә язучыны әйтә алмыйм мин сезгә имә. Исемнәрен менә Сатлык җан фәлән дигән хәбәр килде фронттан. Моментально кияүгә чыкты да имә исемнәрен алыштырып бетердем. Аннан моңа имә. Аннан моны акладылар. Дөнья күләм мәшһүргә дә ана яңадан исемен алмаштырды.

бер куярлык түгел. Э, Заһид апа миңа биргән иде аны, мин сезгә бирдем. Анда стан ул беренчедән теге 37 елны кыса башлагач, э, алар озак гомерле булган. Шуңа күрә ул анда име аны сындырганнар дип Шуңа күрә революция хәтле язылган әсәрләр бар. Таланттан тора. Менә Шундый сүзләр инде озакка мәсәлән Гәрәй Күчү әсәрләре укучылар республикабызның барлык театрларында куелды һәм сәхнәләрдә бара, хәтта Рәсәй күләмендәге театрларда да бүгенгесе көндә спектакльләр зур уңыш белән бара. Бүген дә актуаль. Безнең бу шушы Ан ул Кәрим Тинчурин әсәрләреннән җыелган буклет чыгардык инде. Без аны сезгә истәлеккә биреп чыга җибәрербез, ярармы? Менә республика күләмендәге театрларда, Рәсәй күләмендәге театрларда кайсы сәхнәләрдә куелган, менә шушы буклетка без аларны керттек.

Татар әдәбиятының әсәре кайчан икән ул имам нәрсә икән ул о
Җавап та бирәсендер бит аңа. Вакыт бара шул юлларга вакыт юк шулай бит кушлар. Алар күп белергә, күп өйрәнергә килдерәр. Шуңа күрә дә хезмәтләр сак-сак өйрәнү, сак-сак булу беренче. Сак белән сок дигән бәет була ул. Музыкаль әсәр ул. Аның 22 көе бар. Галимнәр җыйган көе име. Сак-сок ул бүгенге көнне язылган шикелле. Э, ана урынсызга ике баласын каргый да, каркып кышка әйләндереп чыкны җибәрә. Фаҗига. Ана фаҗигасы, ике бала фаҗигасы, ата фаҗигасы. Каргыш ярамый. Каргарга ярамый. Каты каргыш ярамый. Менә бүгенге көндә шарт татасын да куясың да спектакль итеп. Бу менә менә ни өчен ул? Ана тәрбияләргә хокуклы, җәзаларга да хокуклы баласын, ләкин артыгын кыланырга тиеш түгел. Ул артыгын кылана да инде мәңгегә трагедия ясый. Кушыла алмыйлар. Бер-берсе белән кире кайта да алмыйлар. Менә нәрсә турында ул. Ул бүгенге көн, бүгенге көн демографический әйбер болар инде. Бу менә икеле алган өчен пешмәккә 8 сәгатькә бастыру белән бер бу. Икеле алган өчен ана баласын караңгы баска җабып тота. Менә бу лишение свободы. Лишение свободы передвижения дигән әйбер преступление ананың җинаяте бу. Менә нәрсә турында бара.

Дәрестә тотарбыз, карарсыз, ярармы? Якыннан Рабитага бинокль турында да берничә җөмлә сезнең тарих. Бу бинокльне туган көнгә Кәрим Чинчурин бүләк итә Заһид апага. Заһид апа классик музыкалар ярата. Рояль, анда классик операдан ниләр, бөтен дөньядан килгән концерт куючылар, җырчылар монда киләләр, консерватория шәһәр бит инде безгә. Шуңа күрә концертларга йөргәндә аңа җайлы булсын өчен Кәрим шушы театраль бинокльне бүләк итә. Менә болай сузыла да ул, менә болай иттереп карап утыралар менә. Менә болай сузыла таягы. Э, ул э, ә Кәримнең э, операларга йөргән вакыты юк. Монда ул көн төнлә спектакль яза, аны киндис куя, үзе уйный, үзе һәм башкалар. Әнә теңдә сәпит белән тора бит, ни, тинчүне. Ул хакыйкать. Сәйдәшне алып чыгып китә ул, кандыр буен язганда. Кандыр буе әле язылмаган. Мин ди, сюжет эзлим ди, колхозларга чыгабыз ди. Әйдә, Сәйдәш, син дә җуанай башладың, мин дә җуанай башладым. Кәрим, Ике сәпит алып, бер-берсендә ебит. Бер айга чи йомра гына эчеп торабыз, гел тәгәрмәстә йөрибез. Син музыка җыясың, көйләр җыясың, мин дип ебет. Бер заманда болар бер айдан соң кайтып төшәләр. Сәйдәш, менә алай. Кәрим тагын да җанайган. Шунда бәрәк, Сәйдәш, Салих абый, син нишләп болай бик? Әй, менә бу. Кәрим Кәрим аркасында рай булды бит. Ничек? Шуннан сөйләп бирә. Чи йомырка гына эчеп торып, гел сәпиттә генә җөреп. Бу ачтан үлә язган. Тегенгә инде бик олы гәүдәле була Кәрим. Олы гәүдәле була. Мәхәббәт. Менә шулай. Рәхмәт.
Инде безнең менә дәресебез ахырына якынлаша. Бүген шул кадәр эчтәлекле, сезнең өчен файдалы дәрес булды дип уйлыйбыз. Укучылар шулай бит. Менә Әгез өчен зур рәхмәт. Әмма ләкин шушындый зур шәхесләр турында без бер дәрестә генә белеп тә, өйрәнеп тә бетә алмыйбыз. Алда әле тагын э, шушындый дәресләрдә очрашырга язсын. Шундый биек шәхесләребездән шундый тарихи эчтәлекле, э, файдалы киңәшләр, белем алып калырга язсын. Шулай бит? Алда әле матур очрашулар көтсен. Һәм инде э, менә мин Очрашу дәрес ахырында сезгә шундый э, театрыбыз исеменнән бүләк бирәсем килә, сертификат. Ә, э, мин сезгә бит менә сорау биргән идем, э, театрда нинди әсәрләр бара, Тинчүк Кәрим Тинчуринның дип шулай бит. Без инде сүнгән йолдызлар һәм назлы кияү дидек. Менә мин сезгә шушы 20 укучылык сертификатны тапшырам һәм Э, Фирдания Рәфкат кызына инде шундый э, эш йөклим. Э, Сүнгән йолдызлар я булмаса Назлы кияүгә сине чакырып калабыз. Учлар белән ярыймы? Үзегез теләгән айда инде февраль, март, апрель, май айларында. Менә сезгә тапшырам. Уңышлар. Һәм инде э, безнең хөрмәтле кунагыбыз Рамит ага, ул безгә һәрвакыт үзе дә бүләк белән килә, чөнки э, Заһидә ханымнан калган архив ны ул үзенә алып бара. Бүгенгесе көндә архив инде э, күбес күпчелеге Камал театрында саклана. Э, бер ничек әйтим инде, һәм безнең театрыбызда да саклана. Һәммә әле күптән түгел генә Рабит ага безгә бик зур архив бүләк итте, бик зур рәхмәт. Һәм инде сезгә дә кечкенә генә бүләгебез бар, э, блокнот белә ручка, һәм менә шундый сумка бүләк итәбез без сезгә. Килгән вакытта шушы сумкага калган архивларны да алып килергә язсын сезгә Рабит ага, яме? Менә шундый. Аннан соң биребезме? Һәм инде менә шундый истәлекләрне язарга ручка белән буламы? Барыбызга да зур рәхмәт. Учларыбызга инде э, тәрбияле, тәүфиклы булырга ясасын. Укытучыларга инде авыр, ләкин мактаулы эшләренә уңышлар телибез. Э, укучылар инде дәресләргә әзерләнеп белемнәре белән сөендерсен киләчәктә сезгә зур кешеләр укымышлы белемле э, э, илебез өчен кирәкле шәхесләр туырга язсын уңышлар чирләмик исән сау булыйк зур рәхмәт барыгызга да рәхмәтләр сезгә